Helo, fe enw i Rhian Floyd. Nes i astudio gradd gyd anrhydedd BA y Gymraeg ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Um, ac ar hyn o bryd, dwi'n gweithio fel uwchweithredwr cyfrif um, i gwmni PR cyfathrebu a marchnata o'r enw Equinox yng Nghaerdydd. Saesneg oedd y iaith cyntaf um, pan o'n i tyfu fyny adre, um, ond Cymraeg yw fy iaith gyntaf. Um, ges i fy holl addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, bydden ni'n cyfathrebu dy fy ffrindiau trwy gyfrwng y Gymraeg, um, felly ie, yeah, yn sicr Cymraeg yw fy iaith gyntaf. Uh, wy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn fy swydd bresennol, um, mewn ffyrdd fi'n credu bod fi ddim hyd yn sylwi bod fi'n defnyddio hi. Um, o ateb y ffôn a e-bostio cleientiaid yn y Gymraeg, um, siarad gyda newyddiadurwyr pan fi'n gwerthu stori mewn i gyfryngau. Um, mae rhai ymgyrchoedd yn gwbl Gymraeg hefyd, felly yn enwedig ar gyfer cleientiaid fel Llywodraeth Cymru, Um, mae rhaid drafftio datganiadau i'r wasg yn gwbl Gymraeg, um, copi cyfryngau cymdeithasol, uh, sgriptiau, e-statelof fideos, um, a llawer, llawer mwy, dwi'n siŵr. Mae'r Gymraeg wedi helpu fi'n fawr iawn yn fy ngyrfa um, hyd yma. Uh, mae'n agor drysau at dipyn o gleientiaid cyfrwng Cymraeg. Byddwn i ddim wedi cael y cyfle i weithio arnyn nhw, um, sy'n ni ddim yn siarad Cymraeg. Um, felly mae fy profil personol i um, o brofiad yn sicr wedi ehangu achos y Gymraeg. Um, mae'n gwneud bywyd yn haws hefyd, um, achos dim rhaid i fi ddibynnu ar rhywun arall i gyfieithu pethau trwy'r amser, fi jyst yn gallu neud e fy hun. Um, ac adeiladu perthynas gyda phobl iaith cyntaf Cymraeg eraill hefyd, mae hwnna'n sicr wedi bod yn fantais. Um, chymod, i allu siarad iaith cyntaf eich hun gyda rhywun arall sy'n iaith cyntaf Cymraeg, um, neu ail iaith Gymraeg, neu un, unrhyw, um, unrhyw Gymraeg, chymod, dysgwyr Cymraeg hefyd, um, mae hwnna wir yn gallu helpu i gryfhau eich perthynas gyda nhw yn broffesiynol. Felly o ran awgrymiadau, um, os ych chi'n dymuno defnyddio'r Gymraeg mewn lleoliad proffesiynol, um, fysa ni'n dweud i beidio bod ofan defnyddio'r Gymraeg. Um, weithiau mae gymaint o jargon newydd i ddysgu amser ych chi'n um, ymuno at maes newydd neu swydd newydd. Um, am, ond mae hynny'n rhan o'r broses gydag unrhyw swydd, felly peidiwch â bod ofan rhoi cynnig ar yr ieithwedd hynny um, yn y Gymraeg. Um, a hefyd anogwch pobl eraill i ddefnyddio'r iaith hefyd, um, hyd yn oed rhwng eich gilydd. Um, fi'n siŵr mewn tipyn o lefydd mae'n haws i siarad Saesneg gyda phawb gan bod pawb yn deall Saesneg, ond os oes yna bobl um, sydd hefyd yn siarad Cymraeg neu sy'n dysgu Cymraeg, um, bys ni yn eich annog chi i ddefnyddio hi. Um, wi'n lwcus iawn, um, mae un o egwyddorion Equinox yw Cymraeg, Um, ac i ni'n angerddol iawn am y peth, mae pawb yn annog i gilydd i roi cyfle, um, i ni'n dysgu brawddegau fan hyn a fan draw i'n gilydd. Um, chymod, pan i ni'n e-bostio cyfieithwyr, byddwn ni bob tro'n neud yr ymdrech i ddechrau'r sgwrs yn Gymraeg ac i e-bostio yn Gymraeg. Um, chymod, hyd yn oed boed hynny'n frawddeg bach, jyst i weid bore da bod gweddill yr e-bost yn Saesneg, um, mae hynny'n iawn, ond fi'n credu bod gwneud yr ymdrech hynny um, yn beth pwysig yn y gweithle. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn yn y diwydiant yn gyffredinol, um, nid just o fewn Equinox. Um, cyfathrebu yw un o'r sgiliau mwyaf wy'n ei ddefnyddio dydd i ddydd, um, felly mae'r gallu i wneud hynny mewn mwy nag un iaith um, yn beth anhygoel, really, um, yn enwedig y Gymraeg yng Nghymru, um, felly ydy, mae'n fanteisiol iawn.